Però hawnhekk m'għandix il-Van Dijk. Però għandi goalkeeper mhux talli kellu suċċessi tiegħu bħala goalkeeper, talli mexxa t-tim tal-villaġġ li hu tant iħobb, mexxih b'mod issa naraw professjonali li ftit imexxu t-teams f'Malta speċjalment fil-Premier bħalu u bħat tim li bena madwaru u dan huwa Omar Borg. Jiena niftakru, żmini li kien għadu żgħir, kien dulċier ġo lukanda. U kont kien rebaħ il-plejer ta' xar darba tal-programm li kont nippreżenta replay dak iż-żmien. U eh, mod intervistajtu hemm. Kont tajtni kejk. Kont tajtni u. Eh, illum Omar huwa direttur, assa tgħidu president, tan-Naxxar Alliance. Id-darba ħan naxxar inkejtom ftit jien għax kienu jajruni ħafna, naħseb il-memija kien isaħħanom kontrija Martin Attard, ħabibti. Ehm, però ehm, niftakar Kienu jinħarqu minħabba li kien hemm ħafna battalja bejn ir-Rabat u n-Naxxar min jitla' u min jinżel, u allura kienu jgħidu għax jien rabti naqlagħha jiena bħala ġurnalist. Però Omar, eh, kien hemm kitbuli ħafna dakinhar f'dak il-podcast, kitbuli ħafna naxxarin li inti mqabbad magħna, però nibqgħu narawk għax nieħdu gost nisimgħuk. U ammirajthom, Jien mhux imqabba jien biex ninki ftit, biex inqajjem ftit il-dawn di xejkon ta' naxxar. Però tqajna parti, issa jien u inti, u għetlek ħataqaw. Tista' naraw. Għet li ġibni fuq il-programm u ngħidlek kif naħdmu aħna u x'għandna. U bajt naħseb. U rajtkom l-aħħar logħba. mhux dik biss, mela ħalloba skantajtuni vera labtu vera tajjeb. Li eh, rajt dik il-logħba qabel tajt miegħek fil-parti għas kont ngħidlek ħataw żgur. Ġifieri anzi. Ehm, toħolqu ħafna ċansijiet u però tfallu ħafna ċansijiet, hemm l-iżbal tagħkom. Però jien nemmen li min joħloq iċ-ċansijiet fl-aħħar joħodhom jiġu. Ġifieri fl-aħħar tibda ġġibhom ir-riżultati u l-punti. Aħna mhux se nitkellmu, nitkellmu wkoll dwar Naxxar it-tim, nitkellmu dwar Omar u l-mod kif Omar ehm, ħoloq dan il-grupp dal-kumitat ta' Naxxar Lions meta intom Omar l-għandkom każin, l-għandkom ground, għasfejt il-taqaw, u xorta ħloqtu tim li eh, qed tagħmlu ħoss, qed tilabu tajjeb ħafna. U minarija kont qrajt jew smajt li qas djum għandkom, tom tim qed tmexxu eh, l-logħba tal-futbol dak li takkwistaw tużawh. Sew qed ngħidhom. Qed nirringrazzjak tal-istedina tiegħek, nieħu pjaċir nerġa' narak lura fil-futbol. Futbol għandu bżonn nies bħalek. Eh, kif qed tgħid tajjeb inti naħseb li l-istorja tagħna x-xahar fl-aħħar snin għandha tkun ta' forsi eżempju wkoll kif wieħed jista' imexxi klabb Għen tkunu modest, pero ovvjament għalina għanna storja tagħna. Storja ma kważi mit sena fil-futbol. Li xorta tista' tikkrea bl-imħabba lejn it-tim u lejn il-logħba u b'entużjażmu tikkrea atmosfera u sinerġija bejn grupp ta' nies bl-istess viżjoni u bl-istess imħabba lejn il-badge tagħna li noħorġu mill-comfort zone tagħna. Normalment l-esperjenza għalmetna li ħafna timijiet meta ma jkunx hemm president ngħidu aħna li jġor il-pisu. Jew kellha kif jitlaq president li jkun iġor il-pisu kif kellna kif kellna hemm fil-passat naxxaru nibqgħu nirringrazzjawhom għal dejjem għax fil-futbol naħseb inna xar presidenti bħal Michael Zamet Tabona bħal Dione Drago krejaw l-istorja fil-Premier Malti. Però naħseb li eh, l-viżjoni tagħna jew l-idea li wkoll li dejjem dejjem nemmen fija jiena li jekk taħdem bil-aql u tista' toħroġ tipprova toħroġ mill-comfort zone tiegħek biex mhux ngħidu isma' m'għandniex President bħalissa li li huwa jista' jġor il-pis biex niċċellinġew fl divizjoni, noqdu nistennew u forsi nibku. Inti President ħaddim.
Liġi xi ħadd. Aħna President għandna, llum għandna ex-player Adrian Fenek, li nirringrazzjah li wara li Lino Policino wara ħames snin servizz minn żmien diffiċli ħass li jistaw kien wasal il-moment li klab qiegħed fuq sisin sodi u nistaw jista' joħroġ minn dak il-kariga. Illum għandna President li kien jilab magħna, mħobb it-tim bħalna, tara fin-nies li tagħna jiġifieri jifhem eżatt kif qed naħdmu aħna, kien daħal fil-kumitat s-sena oħra. So, Ejjed parti mill-parti importanti, importanti, jiġifieri aħna jiena nħobb dejjem għalkemm fil-futbol hemm wajs nitkellmu mal-coaches u nagħtu deċiżjonijiet għall-aħjar għall-klabb fejn jitlu speċjalment fuq pjanijiet u fuq futur ta' klabb. Ovvjament il-President irid ikun il-persuna li fl-aħħar mill-aħħar jgħid iklu go ahead, jagħmel barka biex ikun għaddejjin jiġifieri Huwa importanti li kollok figurehead li itik is-support u jgħinek tiħod deċiżjoni tajbin. Ovvjament, għandna. Inti direttur.
Jina għani ħuħsib il-ġurnata naħseb nieħuħsib il-futbol u l-għazin ta' naxxar.
Aħna għazin ma' Aħna homeless nafna l-affarijiet, pero għana li iktar weġġa ta' qalb li kolli, li li Wara l-logħba aħna kull wara kull logħba nirbħu u nitilfu, ġifieri l-aħħar disa' snin kemm inni erġajt irritornajt mal-klabb għax jiena kont irritornajt hemm disa' snin ilu, meta dak iż-żmien kienu waqgħu n-naxxar mill-Premier, jien kien għad nilgħab fil-Premier dak iż-żmien u kien hemm grupp fil-kumitat li hemm minnhom għadhom illum hemmhekk u bħal ħafna biża' li jkollhom it-timijiet meta jaqgħu mill-Premier, kemm dik il-biża' li issa jisfaxxa kollox, nibqgħu niżlin sat-third division.

sal-aħħar diviżjoni u llum spiċċaw l-aħħar li fl-antik kienu jridu jerġgħu japplikaw biex jilagħbu. Jiġifieri dak li qed tgħid inti biex ma tibqgħux niżlin ġrat lit-tim ta' pajjiżi, lit-tim li jiena kont parti mill-kumitat dak iż-żmien. Ma tridx tkun biża', aħna ma nibżgħux li niġu relegati, jew nispiċċa fl-aħħar diviżjoni, mhux dik il-biża, ġifieri jiena l-biża l-klabb tiegħi li jitkisser il-klabb. Klabb li lab fl-Amixer, jew fl-Amixer 1, jew fl-Amixer 2, jew fil-Challenge, jew illum fil-Premier League, għalkemm kulħadd jipprova jiċċellinġja, jibqa' fil-Premier u tilbaħ it-tazzi. Rar li jista' jiġilu klabb li ma jkollux in-nies li qed jieħdu d-deċiżjonijiet li qed jipproteġu l-klabb għal-futur tagħhom. Jiena li qed tilfu ħadd tkun mdejjaq wara l-logħba, ġieli, u għal ħares qatt tkun regolatat, mhux l-ewwel darba tim ta' xarġiner. Però meta inti taqa' u l-klab jaqa' bil-problemi, hemmhekk għandek problemi kbar. Li taqa' fil-futbol u l-klab għadu b'saħħtu għandek grupp ta' nies jaħdmu, għandek grupp ta' players li huma tal-klab, għandek nies li qed tiffunzjona, m'għandekx dejn fil-klab. Nasib li dak huwa normali fil-futbol, mhux normali meta inti titmur tiffaċċa. Normali li m'għandekx din. Li tfalli fil-futbol wieħed ħirbaħ, fil-timiet l-oħra kważi kollha jinfallu, jekk trid noħdu b'dak il-mar. Aħna m'aħniex m'għandniex it-target nieħdu l-lig. Aħna l-pjaċir tagħna huwa li bl-isforz li nagħmlu qegħdin fi spotlight fl-ora diviżjoni. Issa, nistgħu nħux fil-Premier, Pero xorta naħdmu xorta dan fil-Premier, u jek qegħdin fil-Premier naħdmu naħdmu biex nibqgħu fil-Premier. Pero mhijiex ossessjoni li lesti eh, nirriskjaw. Xi fissru naxxar għalik? Oh.
Bus, aħna aħna jiena tlajt naħseb mill-aħħar. Kun naxxari.
Mm, bħal kol ħal kol raħal. Jiena għandi tlajt minn ġor klab, ex fil-pjazza, trabbejt kważi fil-pjazza, kun noqgħod fil-pjazza, fil-nesja tan-naxxar, 20 sena, dak iż-żmien Niftakar in-nurseries kollha. Għastem maġra tkun minna xar u tmur telab ma' nursery oħra, tkun għadek illum il-ġurnata in-nurseries. Naħseb li 50% ta' tfal ma domx mill-istess raħal. Ġifieri mhix xi ħaġa ġdida li jiċċaqlqu tfal, però aħna għalina kienet li tmur tara n-naxxar fil-Premier dak iż-żmien, ikollu dak iż-żmien qed nitkellmu aħna fl-aħħar tal-80s, fil-bidu tan-90s. kien hemm euforija kbira. Allura inti li xi darba tilbes il-kjer ta' naxxara lina kienet mhux kienet ħolma li llum il-ġurnata. Però però fit-triq, fit-triq, intom it-tfal ta' naxxar kontu, naxxarin. U l-naxxarin l-ikbar għadu sportiv tagħhom huma l-mostin. Fil-futbol, fil-futbol, fil-futbol. Għem dak il-derbi, fil-futbol. Bħal kol raħal li kollu d-derbi tiegħek. Hemm inti mort mal-mosta.
Eżatt, jiena. U laf kont għandna xar.
L-ewwel derbi. U fraħt kont għandna xar. Ejju.
Il-verità, ġibna riżultat kont għandna xar, għandna xar rebħu wkoll kien hemm drabi rebħu. Ovvjament kien l-iktar logħbiet mill-logħbiet kollha fil-ħela. Kienu jkunu f'sina.
Jien naħseb kont fortunat li kważi labt 500 logħba bejn Premier u Challenge. Naħseb li dak kienu iktar erba parti ta' ħamsa li kon niddejaq nilab. Tiddejaq tilab. Ma baxin fuq il-pjazza ta' naxxa xejdu. Ma konx immur tal-għada, il-rispet kien kbir, jiġifieri minn dejjem jiġifieri minn jafni hemm jiġifieri jaf li jien ma naxxar għalkemm ma konx qed nilab ma naxxar. Dejjem kont nistapporti jom, ter division kont imur narhom jiġifieri minn ix-xiwiet qatt ma dan naseklab. Però ovvjament fil-karja tal-futbol tiegħi, imma tkun qed fil-prime, qed nilgħab fil-Premier, naxxir dak iż-żmien ma kinux niflu għal diviżjoni, jien ħassejt li dak iż-żmien kien iċċaqlaq 20 sena, għaliex ehm, l-ambizzjoni li kelli jiena ma kinux kompatibbli mal-ambizzjoni li kellu l-klabb, dak iż-żmien ukoll kienet mexxi differenti, ehm, inkla d-dizajr, l-lum ġurnata ehm, timmatura, tipprova tagħti l-pariri li tfal li hemm illum biex l-imbistek ma jagħmlu żbalji li għamilt jiena wkoll. Hu importanti li nis fil-futbol l-lum ħafna klabs ikollhom figureheads li jkunu fuq il-bank u jkunu fil-komitati li labu l-futbol huwa importanti li kemm dat tip ta' nies biex jindirizzaw l-żgħażagħ tagħna. Inti kemm irbaħ tunuri? Nadjama bit-tara. L-ikma Amerikana u trofi u promotion għal-Premier ma' msida ma' naxxar. Dawk, ġiri. Ma' nazzjonal għat ma' labt. Gara, ma' nazzjonal labt Sander 21, kon regolar fl-skwadra, għamil 3 snin fl-skwadra l-akbar. Emma Perez darba friendly, emma nazzjonal kelli. Ma kellekx fortuna ma' nazzjonali. Ma lilek, jiena nħossejtni fortunat li għamilt l snin nitrenja ġiri f'għadin f'taħt dużan frizzin dak iż-żmien, ġiri dak iż-żmien kien hemm il-krema wkoll kif hemm illum, ġiri hemm kemm livell tajjeb, ma kienx daqshekk faċli tilab illa li xillobet kienu ħafna nqas minn tal-lum, ġiri konna nilagħbu sitta seba' partiti, ġiri dak kien hemm eh, kompetizzjoni tnejn biss kien hemm, Dak iż-żmien naħseb kien hemm qed ukoll il-Rotmans Tournament kien sir qabel, firri kien hemm ftit partiti li tista' telab u friendlies kienu jkunu tliet erba' f'sena. So ma tantx kien hemm ċans toqgħod. Però inti doqt ir-rebħ. Inti arbaħt ma' Biki Kara. Inti għaddu għar-rebħa hija sabiħa wis. Illum ma' pajjiżek ma doqtu qatt. Għaj, kien ibat zewġ promotions ma għandax xar. Għalija, għalija, meta ħares, meta ħares lejn, imma meta ħares lejn il-suċċess li għandu klab tiegħi l-lum, il-soddisfazzjon meta terbaħ it-tazza huwa kbir, speċjalment għad tkun plejer, dak tibqa' ġurra mal dejjem. U klab jibqa' jsemmihom fl-istorja tiegħu. Terbaħ erba' erba' leaks, tliet leaks, għaxar leaks, inti miet li fuq 20 leaks. Fili dak huma xi ħaġa ħibqa' ġurra dejjem il-klab. Pero xi ħaġa bħalna li huwa diffiċli li għandek ix-xewqa tiegħi huwa li npoġġu f'pożizzjoni li klab tagħna li mingħajr aħna draħmu ħafna, aħna il-Kumitat tal-lum. Għar kif ġibhom il-flus? U kif bnejtu dat-tim għax ngħidu kif inhi. Issa rajtkom, mhux smajt, mhux qrajt, għax taqra r-riżultati, n-naxxara ġew tilfu, n-naxxara ġew tilfu, tittara l-logħba. Għax hemm differenza titlef u kif. Vera telfa telfa, ma titlef u kif hemm differenza. Kif innexxilek il-għandkom grupp tekniku jew il-kumitat kollu? Biex bnejtu dat tim għax intom għandkom barranin tajbin. Naħseb li fl-aħħar tliet snin, jiġifieri ħana naxxella tliet sena sa fil-Kamra Premier, naħseb dejjem konna fortunati u bravi li nexxinna nġibu barranin tajbin biżejjed biex ipoġġuna f'pożizzjoni nikkompetu ma' timijiet ta' portata ħjar minna jew budgets ħafna ħjar minna. Aħna probabilment konna dejjem fost l-inqas budgets dejjem f'dak li snin ġiri sentejn ilu, s-sena oħra u dis-sena naħseb fost l-inqas ta' nofqu. Però l-futbol mhuwiex il-flus biss, għax għalla ħares il-futbol jilabuh biss. Fil-ground jilabu. Maħna
kif qed tgħid inti aħna kreajna budget li ma mmur fuq persuna waħda u nindipendu minn dal-persuna. Illum xarra simili, eżempju, il-nixxom jagħmlu il-Belt Valletta, ġiri il-Belt Valletta taraħħom illum minn Facebook kif jiġu għal-partita, veri video serja ta' veri, hemm xi ħaġa, hemm xi ħaġa. Il-president tagħhom mhuwiex dan il-oligarka ngħidlu jien ta' biljonarju sa ma nafx għandu, anke onesta ma naħsibx li joħroġ il-flus dat-tip ta' Joseph Portelli, Ħasan Victor, Zammi Joe Caruana Karin, Tony Bezzina li kien jibgħa Victor Xiħa li jibbaża t-tim kollu fuqu, ehm, fuqhom. Huwa bħalku, il-belt, ehm, Claudio Grek u dak li li ħoloq. Struttura. Struttura bħal minn tom ħloqtuha b'mod iżgħar, għax intom ma tkomx in-nies li għandhom. Dwar nies nixtieq inkellem. Ma tistax tipparaguna l-belt m'għandna xejn. Il-belt tissemmi Għandek is-saħħa tan-nies wara. Fil-futbol għandek is-soluzzjoni nista' tgħid, you can go. Hija reġjon.
Veri eh, aħna, però aħna il-way ta' kif qed taħdmu l-belt illum. Adattajni jgħixu sitta seba' snin ilu. Ovvjament fuq skala ħafna żgħar, ovvjament it-targets tal-valletta mhumiex tan-naxxar. Però int kif għattajb inti, inti se jkollok persuna li jieħdok f'pożizzjonijiet li tiċċellinġja. Imma mbagħad jekk jixba jieqaf, jiddejja, mm, jitlef il-motivazzjoni. Warajh, issib il-vojt. Mux insiex, mux bil-fors fitteġek, mux ħafna prezidenti. Li telkom president li għamil komek? Aħna, s-srej li s-sura tagħna, veri, pero wara jitlaq dak, apparti li ma jħallix din, ma jħallix din, jitlaq ma jħallix din, pero jħalli vojt li n-nis ikunu tażnu. Minn tela li s-seġilu li klab jitlef in-nis li jaħdmu. Aħna jgħidu x'jgħidu, il-futbol tagħna huwa dak li hu. Fili aħna llum ġi President xel is-switch u bdejna ċċellinġew, għada xeba u ġejt tim bħal kull tim ieħor, veri taħseb. Min baqa' jimbuttak lilek huma. Għalek, jien naħseb il-motivazzjoni u għandi grupp ta' nies miegħi li ndejjaqhom kuljum, veri id-differenza bad klab ħanna klab kbir li għanna jdu naħdmu ħafna iktar, veri aħna l-work rate tagħna il-ħin li niddedikaw l-klab. Fejn tiltaqgħu?
Għax intom l-uniku klab naħseb. Jien naħseb li. Għandkom klab ħawsa.
Aħna m'għandniex.
Għaz ground.
Għax il-ground daqkom kien tal-privat, kien jintuża għal naħseb kontu d-dalu xaħġa, ma kienx taħkom għal trade fair dak iż-żmien. Fil-parkeċ.
Fil-parkeċ, għal-parkeċ qed ngħidlek jien. Mhux ħażhom tal-Premier. Dik hija again, Aħna tlesten erba' snin ilu issa tlifna l-każin ħabba l-liġi tal-kirijiet. ħafna li hu. Aħna tfal li hemm illum u tfal kollha veri u n-nies il-klab tal-futbol kien jisu l-qalb tal-raħal, f'kull raħal. Ħafna drabi il-gazin tal-futbol ikun il-klab. Kolla ta' ma' l-għeni, aħna ta' naxxal, naxxal dejjem kien. Għed fil-qalba Hemm iż-żgħażagħ konna għaddejna minnu, anke min mhux dilettant tal-futbol. Jekk tiġi fil-festa kulħadd irid imur sal-każin tal-futbol għadna sal-lum, ġifieri llum għadna narmaw bis-saħħa ta' min ħa l-każin illum, ġifieri jtina l-aċċess u nirringrazzjahom biex ikun nistgħu narmaw il-bar quddiem. Tagħtikom aċċess u jgħin il-futbol. U narmaw ġifieri l-bar hemmhekk, ovvjament il-kunsill flimkien mal-awtoritajiet jgħinuna biex ikun nistgħu narmaw u għall-inqas fil-festa rnexxielna niltaqgħu kollha, jiġu ħafna viri li konna. Però l-komunità Naxxarija tarhom fil-festa li għaddiet, kollha magħqudin flimkien, in-Naxxar jiġu minn kullumkien, in-Naxxarin, għall-festa sabiħa li għandkom. Però ssibu għajnuna mbagħad minnkom jew ħadulna l-gażin m'għandna xejn, toqgħodx bħalissa. Għin. Jgħinu? Hemm bżonn ta' tibgħat messaġġ? Illum le, illum meta nagħmlu attivitajiet in-Naxxar Lions, ġifieri minn attività fil-milied, minn attivitajiet fis-sajf, norganizzaw eżempju attivitajiet, aħna l-fundraising tagħna huma dawk, ġifieri għamilna xi concert b'event miegħu, nikkonkorru naħseb ikollna fost l-ikbar ġo raħal, mhux għalhekk l-ikbar, ma fost l-ikbar, u jkunu organizzazzjoni tajbin u serji u n-nies jiġu. Ovvjament, xin iġu għal-ground hija differenti, xin iġu biex iġu l-ground, again, ma jkollokx dik il-nis ma jibdew xie xommu li ħajċċarrenġaw diffiċli. Mintom għettu li meta jena l-naxxar mux għetti tal-law nis, għettu li aħna L-iktar ntellgħu miż-żgħar. La statistika m'għandix, però naħseb li miż-żgħar mm. jista' jkollu iva. Hemm intom ħassabbar. Jiena li ħassabbar naħseb ikollhom iktar mm. fil-verità. Għax ovvjament għadhom telajn. Ħassabbar ukoll qed jilagħbu tajjeb. Eh, għadhom telajn allura għandhom iktar għadhom eh, nistaħħu għadhom iktar bl-entużjażmu, però meta tagħmel erba' ħames snin tkun ġa fil-Premier tinżel titla' titlef ħafna minn dan l-entużjażmu in-nies. Però naħseb il-mod ta' kif jaħdem il-klapp illum U l-mod li nexxielu jakkwista l-affarijiet illum. Illum għandna art hemm fiċ-ċentru tan-Naxxar, ġifieri fuq l-outskirts, però potenzjalment qed nistennew li tidħol fil-liġi tal- Sa jkun ground tagħkom. Ħajkun għandna l-art, issa għandna art. Ġifieri kif tidħol fis-seħħ il-liġi li qegħdin nitkellmu fuqha biex tista' ssir retail apparti l-futbol commercial, mill-klabb jista' jkollu futur. Għandna l-ground li imbena li għandna l-agreement mal-ħajer nistgħu nużaw ħivieri għandna ċess bħala mont ta' snin mistatin tof sena l-qoddim ħajkun lest fis-sajf li ġej, hopefully Mejju Ġunju nitlu fih. So, il-futur tagħna għax irnexxinna nistikjaw. Imma s-sar preżent fejn titrenjaw? L-lum nikru aħna kull ġurnata Hemm Niklu Ground, jiġifieri m'għandniex ground fiss. Five-a-side ukoll ġieli.
Dak iż-żmien tal-five-a-side Ovvjament fil-Premier ma tistax, mhux għax għadda, għax in-nies li tagħna Joseph Venesajt jitrenjaw. Aħna għandna spiża kuljum. Il-majers nikrulhom, il-kbar nikru, l-under 17 ġieli ikru. Għax ovvjament ma tistax iżommhom Joseph Venesajt, ma tistax timmaġina 12 barra għani bit-tim tal-Premier nizilhom il-five side, però il-bandli sakemm krejajna

Għandek barranin li jistaw juqdu flimkien, għanna ġembi waħna, juqdu flimkien barranin tagħna, tista' tikkri appartament għal kull barrani. Għanna. L-aħjar ma sibomx mizzewġin. L-ideja, dak l-ideali, l-ideali. Eh, Kollu problema għodi għor, li fija, ma kollox mizzewġin, veri kollox jgħu ferajja, kollox jgħu Li ma, l-irtnejlek jena aħna, il-players nfittxuhom, mux biex iġu għawnek, biex ikun l-aħħar stage tagħhom, jew aħna nipprovaw nfittxu players l-istess iż-żgħar, aħna fil-fatt Maltin għandna ħafna żgħar. U għandna barranin li jkunu għadhom qed ifittxu l-esperjenza biex mhux jibqgħu hawn. Aħna jien nipprova meta nġibu barrani dom jisma' ma ġibux barra biex jibqgħu hawnhekk. X'hekk jibqgħu hawnhekk għandna problema bih. U jrid jiġi hawnhekk bil-mentalità li jrid jitlaq minn hawn. Mhux jibqa' jilgħab Malti, ġifieri jekk jiġi jekk lab għalih fil-Premier mhux ħan iddejjaq. Jagħmilha showcase.
Imma jiena rridu jekk bil-mentalità li jitlaq jilgħab list jitlaq minn hawn ħalli hu juża lilna biex jidher ħalli nkunu nistgħu klab jieħu lura il-flus li jkun li investa fih. U ħa esperjenza u telaq minn hawn illa lix ngħidu x'ngħidu meta bdejlab fl-Ewropa huwa ħafna jar meta Veri il-Brażil, u tilab is-South America. Veri ħafna drabi narmuh il-lik tagħna, il-lik tagħna mhuwiex mormi. Veri aħna ġibna players li b'CV u b'level tajjeb ma nġabrux fil-Premier. Jekk ma jkollux laċ u l-volontà li jaħdem u juri u jagħmel extra effort, ma telabx. Ġifieri jkompli jiġi plejer normali. Kif plejer jitlef fl-għaġġ mhux tajjeb għal man naxxar. Ġifieri aħna ma sax nżommu plejers hawnhekk komdi bil-paga li qed intom aħna. Għax inkun ħolqna problema, aħna rriduh jiġri wara s-suċċess tiegħu biex jitlaq minn hawn jekk jista' jkun. U ma inti kont taqbel mal-MPL u taqbel mas-sistema ta' kampjonat? Ma ngħidlek, Illum, ġiri, mux għandini, publika, ġiri, aħna ma konniex favur dal-format, pero ma jfessirx kun ma tkunx favur mandex taħdem. Ġiri, nemmen li t-tieħed vot, aħna tajna l-idejat tagħna.
Għalkemm salvajtu naħseb bis-saħħa ta' dal-format. ma tistax tgħid għax għax inti ehm, dal-format. Jekk tot ehm, il-punti li kellkom naħseb ta' kontu. Għaniri, ma tistax tgħid għax inti ehm, issa din nilagħbu fadal tliet lobiet u mbagħad għandek top 6 u bottom 6, ġirik inti mbagħad ma l-aħħar tnejn għal punt. Tiġa taf li għandek relegation decider. U kiku forsi iktar kopra punt, tkun evitajt il-salvazzjoni kiku billi mm-hmm. kanti. Pero, mux se tħaf dak il-sujġet, għasab tkellimna bizzejed. U iva, għalli kellu jgħid, le ma, li l-iktar li narħa. Le, l-iktar l-iktar li, l-iktar li narħa forsi ta' fetwala ikolla impatt. Le, apparti li zdidu l-ammont tal-ob, li ovvjament wieħed qed jilgħabhom, u qed tilgħabhom fil-żmien nilgħabhom aħna, jifieri mhumiex faċli, mhux imdorrin nilgħabu tat-tip tal-lob kollha. Iktar ma jkun kompetittiv il-lik, ovvjament, inqas ħajsibu postijiet it-tfal tagħna. X'inti ħafna drabi plejer plejer żgħir ikun qed jistenna dik l-aħħar nofsija, forsi tkun tlab ikun salva qabel għallu jkun jista' jilagħbu, illum il-ġurnata kif ġil format ovvjament fih sabiħ tiegħu, l-interess tiegħu, però jista' jkun li t-tfal tagħna eh, isofru il għaliex ma jsibux daqshekk ċansijiet.
Eh, imma il- issa dis-sena li tkun mal-bottom 6 jew ma tkun mat-top 6. Jew nistaqsija fil-vojt qed nistaqsija. Għax moħħok fit-top 6, imma x'temmen? Le, le, mhux qed aħna mhux qed Mhux inti, kulħadd it-top 6. Kulħadd top 6, għala fil-verità, naħseb issa d stage huwa diffiċli biex nkunu ma' top 6. Fadlinna tliet partiti niġbru punti kemm jista' jkun biex nkunu qegħdin għadna fil-ġlieda biex kif jaqsmu t-timijiet għallin qas nkunu qegħdin viċin tagħhom jew ġiex punti vantaġġ jew għallin qas tibqa' viċin. Nemnu li kif qed nilagħbu kif għattajb inti da tmien partiti, tista' tgħid fl-ebda partiti ma konna inqas mill-avversarji, anzi naħseb li ma ħadniex punti biżejjed daqs kemm produċejna. Nuqqasna fejn nipruvjaw. Eh, ma iva. kara kelkom roba kbira. Ma naħseb birki kara ma jistax lok, ma ħaltajxien l-istess mal-Valletta, li konna tajja. Mal-Valletta. Xiri konna tajja.
Il-Valletta u wieħed mill-aħjar tim se qed jilgħab, eh? Valletta huwa diffiċli ħafna. Bidu ma derx li ħajkun tajbin daqshekk, imma issa n-nies warajhom ma nafx għandhom. Dik l-ikbar bħalissa huwa l-ikbar ah, ostaklu li għaliex inti biex meta tkun plejer u tara dak is-support huwa diffiċli ħafna biex taffrontom ġieli il-birt s-saħħa li kom il-plejers tagħhom Huwa kuplej juħu biex jina ma tħod ma biex kar kont tuħu biex tħares tisma' dik lajta kif taqbad il-ballu nimbuttawk. Crowns eh, kif bħal tal-ħibs tħoss il-nies qed jimbuttaw mill-plejers tagħhom, veri huwa vantaġġ. U inti semmejt li qed ikun ħafna logħob. Għal plejers jgħajjew ukoll. Imma t skwadra kbira, t-skwadra kbira, t-skwadra ikbar. Per eh, eżempju, ehm, il-ħamrun, is-sandom tal-Europa u koll, deru għajjinin, L-aħħar logħba. Iktar. Fil-fatt tilfu.
Jgħidu forsi ma tilfux ħabba, però taffetwa żgur, taffetwa żgur u jista' jkun ukoll li anke t-tempo tal-logħba. Jien personali qed timodi ma tawilhom xi tnejn il-logħba kien jixtieħu ġurnata oħra. U ċċekkjajt, fil-fatt kellimni għal Anabela, li l-Ħamrun kienu ċafolati darba minnhom f'Mexdej, sħija kienet inbidditilhom kienu kontra l-belt, tiftakar ma kinux laqgħu Dik fil-bidu. dik kienet bidel ta' kulħadd. Però, però, em, fuq il- li ġara kien li issa ma jis- ma setawx minħabba li mill-bira, eh, mit-tnejn, minn Monday, kienet l-International Dej, daqshekk, ma jistax jintlabu logħob, imkien fl-Ewropa. Ma nistgħux jagħmlu lilhom it-tnejn. Mhijiex faċli, u l-iżvantaġġ li għandhom il-ħamrun li qed jilagħbu l-ħamis tkun logħba ta' ċertu standard ġieri mhux qed jilagħbu logħba tal-kampjonat Malti jew ta' trofi fejn qed tilgħab ma' timijiet inferjuri u tista' Tippejsja l-logħba. Mhux xi ismijiet li nafuhom bħal Milan, Juventus. Le, ma xorta ma m'għandux x'jaqsam ma xorta l-level, il-level, il-level huwa, il-level huwa. kienu fil- Il-level huwa ħafna għoli, ħafna għoli u veri naħseb il-biċċa xogħol għamlu l-ħamrun. Issa dwar il-konċessjoni tal-logħob, mill-bidu ta' Ottubru sal-aħħar tas-sena hemm 13 il-weekend. Il-lig se jintlab biss f'sitt weekends. Mela, hemm erba' weekends Jubilee Cup. Hemm tnejn Nazzjonal u one Christmas break. Erba' weekends Jubilee jfissru erba' midweeks għalik. Ħa jkun hemm iżjed midweeks. U għala l-konġestjoni ma ħoloqhiex il-format tal-MPL, ħolquha anke din tal-Jubilee, anke għat-teams nazzjonali. Fil-fatt, Phase one tispiċċa fit-tieni ġimgħa ta' Jannar ħa tkun did-darba, l-ewwel fażi. U hija tliet ġimgħat iktar tard mill-staġun li għadda. Eżatt, żidu ħafna iktar il-lob. Ndi biex xogħol tal- li kellna rest u match day tu mele ċaqqas, ġiri naħseb li għandhom biex xogħol diffiċli ħafna biex jiffitjaw Il-logħbiet kollha, jien niftakar li fil-passat, jekk tagħmel xita, konna nħasslu il-match day u tirkupraħħa within 3-4 days. Illum il-ġurnata naħseb li qas nistgħu, qas jekk irridu ma nistgħu nagħmluha. Ma naħsibx li din tal-Jubilee Cup ħolqot l-ikbar il-problema. Rajt, ovvjament, mhux ħatejn, però. Però, ovvjament, ma tistax timponi li ehm, l-assoċjazzjoni tagħmel tazza u ma tagħmilhiex inħabba l-format. Ġifieri naħseb li in ġenerali huwa normali. Iva, ma meta tgħid li irid ikollok skwadra ikbar, irid ikollok iktar flus. Jew inkella tispaċċu l-iżżar. Aħna ma dejqux nilagħbu l-iżżar. Aħna ħalloba kemm mal-valletta u kemm mal-maslima, kemm ġiex plejes li wieħed għadu minor u l-għara dejjem qabez il-minors dis-sena. Kellna xi plejes ovvjament tal-kbar Maltin li ma kienux. Interessanti, xi ħankun onest. Jiena nibqa' ngħid, jgħidu xejdu, Jiena kont fil-ġurnaliżmu intiż ħafna tal-futbol Malti, anzi jien kont editur tal-futbol Malti fejn kont naħdem. Żmien li int kont tilgħab. Kont toll it-tazzi. Għal-mollejt. Jiqaw ħafna jgħidulek li ma naqbix magħhom, Imma l-futbol spiċċa madux li kien, x'vera ta' jien narah li l-futbol evolva. Evolva fid-dinja kollha, inbidlet il-logħba, inbidlet. U ehm, allura nemmen li bil-forsi tkollok il-barranin, però timmissja li kont nara fil-ħafna Maltin, ara Joe Brinkat, ħansemmi Joe Brinkat, Gilbert Aġus, illum tari erba ta' ek, tarafom, u bqija l-oħrajn, Ora, imbagħad imbagħad idrom il-Brażiljani, Arġentini, mill-Balkani, mill-Balkani. Jiġifieri imma xorta qabel kont nimmissja dawk iż-żgħażagħ jien, għadni illum nimmissjhom, imma evolva d-dinja kollek, ta'. Illum aħna aħna kulħadd juħu pjaċina bit-tfal tiegħu, aħna jiena nuħu pjaċina għal tfal tagħna deħlin u jibdew u jitlu u tilab iktar Maltin, vidi, jien minn ixkol, anzi, jekk il-coach li jisma' naħseb li għandna nagħtu ċans iktar iżdar. Min għandna ħajsib backup full support, għax aħna nemnu li żgħax ħadd jom ċans. Mi qed iċċelenġa tazza probabbilment ma tantx jista' jom ċans, jew Irid ikollu sitwazzjoni li m'għandux kontroll fuq. Kollok xi wieħed Jew jew imma tlab ħalla, jekk ma nemmnux fiż-żar, jiena nirsi li kif ħan ikkonvinċi tfal tagħna jilagħbu l-futbol. Jekk jiena ma wassalx il-messaġġ li jekk ħaqqek u jew inkellek għandek iċ-ċans jew tiġik il-possibilità inti ħadd jieħdu. Ovvjament. Jekk ma tilabhomx.
Ovvjament. Però niflus xejn. Però ovvjament. Minn naħa l-oħra, irid kien hemm full commitment minnaħa ta' tfal. Fili, jien l-ikbar l-ikbar ostaklu li nara fil-futbol tal-lum, speċjalment fit-tfal tagħna, biex it-tfal tagħna xi tnejn tagħna xar, it-tfal tal-lum. Mhux illum hawnx talent, jien għalija talent dejjem qiegħed hemmhekk. Li m'hemmx il-passjoni biżejjed li mal-ewwel ostaklu Jiena, inkompli, jiena nixba nisma u u nintaqa. Edha fil-Malti ta' l-lum daħseb jiena. Edha fil-Malti.
Ma naqbix ta' ma naqbix jiena jiena fi żmien. whatever. Jiena ħan semmi eżempju zaħir. Veri, naħseb li ħajku qed jarana. Jiena ma tħon żgħir, jekk ngħidilha l-ommi, isma' mhux semmur iktar skota n-nexxar. Jgħidilix ma tmurx. Tagħmel xi ġimgħa ġewwa. Jekk nidher isma' ddejjaqtni tal-kowx tan-naxxar tal-futbol ta' under 12, ta' under 13, ta' under 12. Naħseb mhux qed nara kif qed nara ħmiej. Ħodni ma' klab tieni fejn jgħidlek ma' klab ieħor. Jew hemmhekk, jew trabx iktar futbol. Firri jiena aħna drajna li rridu niġġilduhom is-sitwazzjonijiet. Illum huwa faċli li, all right, ħadd għandu l-freedom li jista' jiċċaqlaq, ma m'għandniex Impoġġu huwa hija l-ewwel soluzzjoni, liema l-ewwel ostaklu jekk il-kowċ ma lagħbekx illum jew għajjat miegħek il-kowċ jew għandek problema, inti tibdel it-tim. Imma din għandek il-provi tagħha inti. Għax għamilt tliet snin mat-tim nazzjonali jew sentejn. Tliet snin mat-tim nazzjonali bil-qiegħda ma labtazz kif waħda friendly.

kien hemm ħafna drabi li ma labċu kol. U jekk issaqsi l-membri tal-komitat ta' dak iż-żmien u sħab il-players, kont nkun wieħed milli nifraħ kemm meta nirbħu nejn fi training, ġieri anka coaches dak iż-żmien. Inti jekk inti qed tagħmilha bil-passjoni, qed tuħu tagħmilha, m'għandekx għalfejn tkun taħt l-spotlight. Jien m'għandix għalfejn kun taħt spotlight biex nagħmel xi ħaġa biex jarani xi ħadd, jekk jiena qed naħdem għandna x-xar, Ninety five per cent tax-xogħol li nagħmlu aħna jkun mit-Tnejn sal-Ġimgħa jew mit-Tnejn sas-Sibt fejn ma jarana ħadd. Ġifieri tiġri tintaqa' ma' dak, issolvi l-problemi tal-barranin, tara kif ħadd it-train, kif ħanġorru l-blalen, kif ħanbidlu l-ground, dak huwa x-xogħol tagħna. Imbagħad kien hemm siegħa u nofs li tidher taħt il-kamera, taħt logħba. Jekk jiena ħa nixel nibda naħdem f'dik is-siegħa u nofs, ħammorru għal-logħba, la nsibu gerijiet, aħna għandna grupp ta' nies, mhux jien biss. Illum ħafna mill-klabbs saru jħallsu biex ikollhom servizz, xi ħadd jiġbollok il-blaren, xi ħadd jaħsellek il-gerijiet, xi ħadd Ġildu biex imur. Aħna fortunati li għad fallinna grupp ta' nies li jagħmlu dan l-affarijiet bil-passjoni, mhux għal-flus. Però għadna ġejjin l-esperjenza tal-jut kontra tim ta' ġibilta. Ġimgħa l-oħra. Da ma għadhom ħadd volontarju. Ħlief tal-kumitat. Fri dawn, in-nies kollha li kien hemm ġol ground, ġifieri fit-training session eh, mat-tim, kulħadd bil-paga. Talabtu għawdex minn Labna home, labnija eh, għawdex u labna ġimgħa l-oħra eh, ġibilta. Dan m'għandhom dan qed nitkellmu ġibilta, ġifieri prossa poko kif kelmuna baċis bħal ta' Malta, ħafna viċin ta' Malta għandhom grounds, ġifieri ġiex grounds jużawhom kollha, nurseries 12 tim, ġifieri bejż ħafna simili tagħna. Dan m'għandhom il-ħadd volontarju. Illa għaliex il-futbol mhux attractive għalihom jew mhux passjoni li jarawh li tmur tagħmel kuljum tliet sigħat, għax din mhux il-logħba. Int għandek nies, grupp ta' nies li kuljum għandhom sagħtejn u nofs kuljum mat-tim. Jiġifieri trid tasal nofs jaqbel il-plejers, aħna fil-każ tagħna rridu nġorru għandna l-Adrian hemm ċappara li dana jaqbad il-vann, Irrid imur fil-ground fl-ħar jitrenjaw, daqqa trenjaw l-imġar, daqqa trenjaw Santa Vendra, daqqa trenjaw is-Sirens, u bat nitrenjaw il-naxxar, kull jum differenti. Fil dan irrid jaqbad il-van bil-blalen, nġorru, kull jum. Da tagħmlu għal-komunità eh, naxxarija. Firi, huwa.
Blaħlas.
Jekk ma dawn jekk tħallasom dawn in-nies kollha, Semmi li paga. Jiswaw laq iktar mill-aqwa barrani li għanna, għax minn ħajra da mux ħatenjaw. Fil-minar plejer nistaw nġibu juħor, ma minn dawn in-nies aħna, kemm ħabnu ħalsu għalihom. U importanti li nżommuhom dawn it-tip ta' nies. Eh, rrid ngħidlek xi ħaġa, però wara ħanieqfu waqfa, mhux għal reklami, ħna ma nix reklami fija. Però minn dil-ġimgħa ħanibdew nagħmlu ħames minuti mal-bużu. Ngħid xi ftit affarijiet li nkun ġbart matul il-ġimgħa biex iwassal messaġġi. Il-ġimgħa l-oħra, ġimgħa l-oħra kellna l-Matthew Spiteri, għaw Matthew Paris, sorry, il-Viċi President tal-MFA, fejn tkellimna dwar il-prezzijiet tal-logħba Malta Olanda. U wara li qal li jżiedu l-pakketti għall-familji, wara li għamilna siegħa nitkellmu, l-għada u l-pitgħada bdejt nara xorta attakki kbar kontra l-MFA fejn il-poplu jidher li ma riedx jaċċetta dawn il-prezzijiet li offriet l-MFA lill-poplu Malti u bdew jgħidulu issa morru arahom intom u n-nies ħbieb tagħkom tal-VIP. Jiena ddeċidejt li nċempel lil Matthew narġa' u għedtlu kien rom ta' ma kienx għamel fejn jgħidu jinxkidbu għax kollha jarhom. Għedtlu eh, kemm bietu, kemm mortu tajjeb. U bagħatli il-messaġġ. Ħamsa maħukom. John ivverifikajt ftit in-numri u dak li tħaddidna dwaru l-ġimgħa l-oħra fuq il-podcast għadu japplika fit-totalità tiegħu, jiġifieri dak li konna qegħdin nantiċipaw il-ġimgħa l-oħra qed javvera ruħu u allura ser ikollna bejn wieħed u ieħor 10,000 ruħ. Ovvjament nieħu l-opportunità li nħeġġeġ in-nies li jattendu, ehm, ikonna l-opportunità li niddiskutu, niddibattu u nitkellmu darbohra dwar il-prezzijiet u x'nistgħu nagħmlu biex inġibu aktar follow lejn l-istedja. kull kritika tinstema, kull kritika tingħata widen u allura aħna żgur mhux ser inkunu qegħdin dawk li ma nisimgħux. Imma kif għamilna diġà nieħdu l-azzjoni fejn hemm il-ħtieġa u anka fil-partiti li ġejjin ikonna ċans li niddiskutu dwar dan. Dwar il-fatt li qiegħda ssir ehm, kampanja ta' reklamar naħseb huma prattiċi normali li saru fil-passat li żgur se jkomplu jsiru fil-futur għaliex ovvjament nemmnu li hemm bżonn li nirreklamaw il-partiti tagħna. Namlu aħna, tagħmel l-MPL, sir barra minn Malta, anka l-United għossu l-tiġa li jirriklamaw il-partiti tagħhom aħseb wara, aħseb wara aħna. Ehm, din it-talba ħadna l-okkażjoni però wkoll flimkien ma' dak li huwa reklamara minna numru ta' kompetizzjonijiet biex nkunu nistgħu nippremjaw u nagħtu numru ta' tickets eh, b'xej sabiex dawk li nies ikunu jistgħu jattendu. Again, xi ħaġa simili saret mill-FIFA riċentament fil-konfront tal-World Cup fejn ħabbret illi kienet qed tagħmel kompetizzjoni u tagħti numru ta' tickets b'xej ukoll similarment ehm, għal World Cup. Ġifieri, again, prattiċi li jsiru, li jkomplu jsiru għandha ssir parti mill dak li huwa l-futbol tagħna li aħna rridu li nkomplu nirriklamaw, nkomplu nħeġġu l-futbol, nkomplu nkabruh.
Saqsejtu mistoqsi oħra. Etlu il-siba, edha hawnhekk, etlu minn 10,000. Kemm se jkunu b'xejn minnhom? Um, again, fil-livelli normali, normalissimi ta' kull partita kbira jew żgħira, jkun hemm percentaġġ li huma komplementari, komplementari jew jingħataw ministeri, jingħataw politiċi, jingħataw l-sħab kummerċjali tagħna, eh, jingħataw lill-membri tal-klabs, presidenti, delegati, segretari, so fil-livelli normalissimi. Kif ikonna l-figuri finali nkun nista' ovvjament nadilek bla ebda diffikultà il-figuri, però il-figuri huma normalissimi bħal tas-solt.
Nirringrazzja għal Matthew li dej li kien available għal mistoqsijiet għax eh, huwa importanti u għettu li sanġiba u interessanti għal poplu Qed jgħid għaxar għaxar telef mhux ħażin. Il-ħames minuti spiċċaw daħalhom mar-raġa. Ehm, u mbagħad għaxar telef mhux ħażin, però jridu nqisu l-aħħar logħba ta' seba' snin mal ma' Spanja. Kienet intlabet f'Marzu. Kien hemm 16,350. Ma' Spanja jew ma' l-Ingliżi jew ma' Taljani. Ma' Spanja ma kienx hemm daqshekk nies. Jien naħseb li 10,000 huma Tajjeb ħafna meta tqis li fadal erba' Ma' Spanja fit-2019, 16,542. Tinsiex li fadal ħames tijem. Fadal kważi erba' tijem. Però mhux ħażin għad gergir li kien hawn. Mhux ħażin. U Spanja u l-Olanda mhumiex l-istess saqqas. Spanja kienu champions, ġifieri l-Olanda huma tim validu ħafna. Hemm erba' players minħabba li ta' Van Dijk naħseb mhumiex ta' Gullit. Jiena il-messaġġ tiegħi naħseb li kulħadd għandu f'dan l-affarijiet irridu nkunu daqsxejn responsabbli meta nikkummentaw għax tista' tagħmel ħafna ħsara b'messaġġ illum. Fl-aħħar mill-aħħar huma aħna kollha Maltin, aħna nistgħu ngħidu bħala klab jiena la m'għandi ħadd ma jgħid mal-nazzjonal, ma jinteressanix. Imma aħna ħafna drabi morru, jien hu biex irmu tim nazzjonali, għali huwa sodisfazzjon li tara dat tip ta' temijiet jilagħbu Malta, però jiena ħosni Nuħu pixir, anke meta nilagħbu mat-timiet iż-żgħar, nuħu pixir imur nara t-tim nazzjonali, il għaliex jien ma rix noqgħod nagħhom biss mat-timiet it-tajbin biex iċ-ċanses nirbħu tagħna jkun vera żgħir, li aħna għandu pixir nikkompetu li jiena il-Malta jekk għandi mur nagħhom, mur nagħhom ħafna drabi l-lobit kollha, fieri meta nkun nista' mmur U hekk għandna nagħmlu, veri, bħal l-istess ħaġa l-messaġġ tiegħi huwa l-supporters ta' klabb tiegħi. Veri ma jfissirx għax m'hemmx president jew nkella m'għandniex ambizzjoni li ċċellinġjaw għalik. Ma mhux nara t-klabb tiegħi. Għandna, l-importanti jekk jiena nemmen li jekk jiena nħobb il-klabb tiegħi għandi interessani xum jagħmlu klabb tiegħi, veri jiena anke ma jiġux il-logħba, ma wieħed jekk tħobb il-klabb Għandek is-saqsi, isma, kif inhu sejr il-klabb? Kif qed jaħdem? X'assets għandu l-klabb? Xi djun għandu l-klabb? Illum il-ġurnata klabb tagħna huwa ħieles minn kull dejn. Eh, għanna asset, għanna l-art, għanna ground ħajkun lest, għanna nursery għanna l-fuq 220 tifel, għanna tim Għedx fl-għora divizjoni, għanna barranin tajbin li tista' tgħid kollha għandna l-option li nżommuhom għax aħna l-players tagħna ninġibu b'dej il-kondizzjoni. Nassa jiġu jarahom żgur jafu li il-riżultati sa jiġu xi ħin jew ieħor. Ma kif ma jiġux, ħalejna segwu kollha segwu t-timiet ta' barra, jiena ma nkunx naf il-players ta' McKinsey għettim it-tim li nżom miegħu barra. Għand l-ewwel semmejt għax jina nżom mal-Milan bħala tim. Hmm. Ħajkemm ħafna ħajkemm ħafna nies jgħidu kif għatt il-Milan illum. Bħala tim żgħir. Anka Matthew Pajs mal-Milan. Sinjal li huma tim ta' eh? storja kbira. Però il-plejers ta' Milan mhux kollha tkun tafhom. Ċermen tal-la Joseph Muscat mal-Milan.

li jiddedika l-ħin għall-klabb. Veri, mhux qed ngħid għalija jiena jien nagħti x-xogħol tiegħi, nagħmel sagrifiċċju, miegħi tagħmlu l-familja tiegħi sagrifiċċju għaliex biex tmexxi klabb tal-futbol titħafna ħin. U l-lum il-ġurnata qiegħed naqqat in-nursery mal-kbar xi l-row tiegħi huwa li flimkien naħdmu flimkien biex kif nittu fil-ground ġdid naħdmu aħjar biex innaqsu l-ispejjeż żejda fejn jista' jkun naħdmu tar flimkien. Issa nixtieq ngħidlek xi ħaġa insaqsik xi ħaġa fuq di tan-nursery. Ehm, Monday fl-ewwel programm ta' il-kampjonat Tenvi Monsignor, għajjem każ l-interessani, semma nursery. Mhux qed insemmi xi mini, semmija, nvinta. Minna lija semmija, ma nafx x'ħallija, ma ħanejtek. Però mhux għax ħallija. U qishom ġew kritikati għax dawk bagħtu xi disa' emails lill-ġenituri tat-tfal li qalulhom, isma' t-tfal tagħkom ma nistgħux nibqgħu nżommuhom hawn, ma waslux fil-livell li jistgħu jilgħabu biex inħalluhom bilqiegħda għasufier, alla ħa ntukom ċans li toħduhom u jiffrankaw it-tmien mitt ewro li jħallsu fis-sena, tmien mitt ewro semma Endvin, Ma nafx hux daqshekk, imma hekk semma, issa ma nafx kif inħarsu kulħadd jien. Minn fuq il-programm, prosit l-ewwel ħaġa kien programm tajjeb ħafna Telvin. U però jiena li kont hemm dil-qiegħda ma kontx naqbel miegħu. Mhux dwar l-istorja, l-istorja għandu l-karti fidejh. Li ma ngħidx li għamlu ħażin in-niesi, għax hekk int għandek ħafna tfal. It's very easy, inżommhom hemm, noħodlok minn mitt ewro jqogħdu dejjem bilqiegħda. X'qed intihom jien? Li hekk qed ngħidlek isma' ħudhom xi mkien ieħor, jew waqqaf mhux tajbin għall-futbol, agħmel inti jew provahom banda oħra, għax assessjajniehom. Sa min assessjahom il-coach, jaħi mhux dawk il-coaches tagħhom, coaches tagħhom jiġu assessjawhom. U Ħudhom band oħra. Forsi l-iżball ta' din nies li kienet tibagħtu lill-ġenituri email. Kont nibagħthom nibgħat għalihom u nkellimhom fuq uliedhom. Għax int missier, Omar. Missier int? Ih, missier, missier.
Tħoss.
Inti dejjem, jien dejjem qed t-tifel tiegħi ma kienx tajjeb. U kien jiġi jgħidli l-kowx ma jirħabnix mar-rabat mal-miners. Qedtlu ħanajd, kont fil-kumitat. Et darba mort rajtu jilab under 18 għaw, miners, dit-tifel. U jiġri war ballu, l-ballu nqoddimu jew wara jaf. Qedtlu jekk il-kowx jilabek inkeċċieħ. Għatlu għax l-ebda coach musa jkollu l-Maradona jitfgħu bil-qiegħda. Jirab l-aħjar. Għalih. Qabel ma wieġbek fuq din biex nagħlaq fuq il-punt tal-ewwel mm. naħseb li Skużani. Le le ma importax, irid nirringrazzja mod speċjali lil Xon u lil Silvio Camilleri eh, u Silvio Attard li flimkien mejdi li naħseb li iktar tlieta minn nies fil-komitat li ndejjaqhom, għaliex ovvjament kif għatlek il-ħin kollu għaddi, tlaqqa ġiri minn qiegħed jekk fil-premjer anke fiċ-challenge illum għandek ħafna eh, xogħol x'tagħmel magħhom il-kumitat kollu eh, ċari Krista Sandro kollha il-President Adrian li support li tina Pier, il-kumitat kollu x'maħalli ħadd barra. Illa għaliex flimkien nixxin nagħmlu xi ħaġa li mhijiex faċli li tagħmela. U għandna kunu kburin li qegħdin nagħmlu xi ħaġa li mhux kulħadd jista' jagħmilha li dikkreja dat tip ta' tim li taqqad kważi moviment. Jekk jekk kienet l-idea. Ħanir, jiena daqsxejn jiena min jafni veri jiena ma nikkontentax li nilgħab nipparteċipaw. Veri jiena jekk tgħid isma' nipparteċipaw. Tkun kompetittiv.
Kompetittiv issa.
Ma nix flus, ma importax xorta kompetittivi. Veri aħna kif għatlek it-tim tal-minus għall-ewwel darba fl-istoria tal-klabb. Rebaħ il-lig tal-Youth u morna nilagħbu kompetizzjoni Ewropea. L-istess jiġifieri l-istess kumitat. Però biex nirrispondi għal din ta' nesi biex niġalija. Jien ma nafx din l-istorja jiġifieri ma sekwejtix. Jien smajta. Jien ma sekwejtix jiġifieri onestament minix. Fil-PBS. Qiegħed komdu li nirrispondi xi ħaġa li ma nafx il-fatti eżatt. Però kulħadd għandu jifhem ukoll li Jekk iżżommhom hemmhekk ħajgegru mod. Jekk ħad jgħidulhom isma' aħjar għall-intelest u l-ġid ta' tfal tagħkom aħjar tiġ. Hija sekkina taqta' miġiex naħat il-verità. Għan fin għalli ehm.
kien hemm xi tnejn minnhom li ma jgħidux it-trenja ma jgħidux jafu bil-futbol iżjed. Tista' tiġri, tista' tiġri, tista' tittoqgħod hija sensittiva, però mbagħad fl-istess ħin ehm, trid tara l-interess ukoll tal-grupp li kien hemm veri għalhekk għatlek trid tevalwa daqsxejn kollox. Jiena again nispera ma jkunx dat tip ta' problemi, huma l-iktar problemi hemm diffiċli biex ittieħed ilja fejn hemm it-tfal, speċjalment dawn li kien hemm il-ħolmet tat-tfal tagħhom. Ġieri, it-tfal.
Ħafna ħolmet. Hemmhekk huwa l-iżball.
Jiena nemmen li l-ħolm għandu jkun tat-tfal. Il-ġenituri qegħdin hemmhekk biex ngħinu t-tfal, isibu posthom u jwettqu l-ħolm tagħhom. U mhux tgħidulhom li impossibbli jew hija possibbli, li ttihom l-aħjar għodda biex jaslu sa fejn jistgħu jaslu. Jien nemmen li tilgħab fil-Premier, jien kont fortunat tlab fil-Premier. Però kont ikun sodisfatt kieku l-livell tiegħi kien ikun ta' amateur. Kont nilgħab amateur. Għax jiena nilgħab il-futbol kienet l-ambizzjoni tiegħi issa. Jekk jien kapaċi nilgħab fil-Premier, nimbutta ruħi u naħdem biex naf il-Premier. Però li tilab fil-challenge mhux xi diżinur. Il-klabs ma rridux noħorġu bl-impressjoni li min jgħid fil-Premier illum jew min jirbaħ il-lig huwa biss tajjeb. Aħna għalina sodisfatti u ultra mill sodisfatti bl-affarijiet li kwistajna aħna, li nexxinna nakkwistaw fil-ground u bl-affarijiet li għamilna bħala klab, u għas sodisfazzjon tagħna, u għat-target tagħna, mhux kulħadd għandu l-istess target, fi u tfal l-istess. Inti, jekk jiena nagħmel il-ħolma tiegħi nimponija fuq it-tfal tagħna, hemmhekk tlaqna ħaġin teġa. Għax forsi t-tifla ma jinteressax il-futbol. Grazzi Omar. Grazzi li l-ek.
Naħseb li għaddit ma najsi, għad peċir. Vera, ġviri, għed nitkelmu naxxar, għed nitkelmu għax kull klab għandu l-glorja tiegħu, kull klabb għandu l-mod kif imexxi. Eh, huwa mod differenti kif tmexxu intom, mertu tiegħek u tat-tim li bnejt madwarek u rridu ngħidulek grazzi għax-xogħol kollu tagħmel għall-futbol Malti bla ħlas. Nirringrazzjaw, nirringrazzjaw lilek, importanti li jkollna dat tip ta' programmi, jiena għal dal-aħħar snin stedint ukoll ġurnalisti biex jiġu u nuruhom kif qed noperaw aħna, minn fejn qed noperaw. Aħna llum għandna kamra tista' tgħid taħt l-art viċin il-latrina fil-pjazza fejn hemmhekk huwa l-ħab tagħna fejn nżommu l-istor. Huwa storja huwa storja sabiħa l-futbol Malti għalkemm aħna ħostuna żvintorati li at this stage qegħdin kif aħna. Pa ħossuna fortunati li din għalmitna u nexxina krejajna setup biex naħdmu biex nġildu għal-battalji li poġġietna. Wara kull maltempata toħroġ ix-xemx u waslet għalikom. Grazzi, nirringrazzja għattu segwuna, niltaqaw bħallum ġimgħa.